Eý, abraň oka ylym uraýmasyn. Hany ho obamyzdaky Dawut dälä meň köp okap aklyndan azaşan şo, şoň çagalar taşlap gitdi ony. Gözüň kör bor, saçyň düşer alkaş borsuň-ow. Adyňy ýazyp bildiňmi, bolany. Biziň tohumymyzdan öňem bir alym çykan ýog-ow. Ýaman gynanýan Nary saňa. Bu dünýä bir gezek gelýäň-ow, onda-da okajak bolup, başaýy bolup ýörmedi.

Požarnikler, ýagny ýangyn söndürijiler söndürmegiň ýerine ýakýarlar. Bu sözler müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda Reý Bradbýuri tarapyndan ýazylan Fahrenheit dört ýüz elli bir kitabyndan. Fahrenheit dört ýüz elli bir kitabynyň müň dokuz ýüz altmyş altynjy we iki müň on sekizinji ýyllarda filmlerem çykdy. Iki filmde-de kitabyň özeni dogry berlen. Ýöne altmyş altynjy ýylda düşürilen filmiň ssenariýasy kitapdaky hekaýa has ýakynrak gelýär. Ýeri bolýar, dowam edeliň. Sebäbi bu roman altmyş sekiz ýyl öň häzirki dünýämizi taryp edip bilipdir. Bu kitapda hyýaly geljekde adamlar ýanmaýan öýlerde ýaşaýarlar. Požarnikler bolsa ýangyny söndürmek üçin däl-de, ýakmak üçin işleýärler. Öýler ýanmaýan bolsa, onda olar nämäni ýakýarlar? kitaplary, kitap okaýan adamlary. Ol döwürde kitap okamak, kitap ýygnamak, öýüňde kitap saklamak jenaýat. Kitabyň bardygy bilinse ýa-da ýamanlaşyga düşseň, onda pažarnikler gelip, kitaplaryň baryny ýakýarlar we eýesinem jezalandyrýarlar. Sebäp hökmünde bolsa, kitaplaryň adamlary tapawutly pikirlenmäge, baş galdyrmaga we talap etmäge itermegi we jemgyýetde gapma-garşylyga sebäp bolmagy görkezilýärdi. Adamlar wagtlaryny kitap okamagyň ýerine, diwaryň ýüzüni gaplap duran uly ekranly telewizorlara seredip geçirýärdiler. Olar üçin pikirlenmegiň ýerini Telewizorlarda berilýän güýmenje programmalary, duýgularyny we ruhlaryny doýurmagyň ýerini bolsa, dürli reňklerdäki tabletkalar alypdy.
Adamlar öýleriniň diwarlaryny gaplap alan telewizorlarynyň köplügi we ullugy bile öwünýärdiler. Bu utopiki gelejekdäki gahrymanymyz Montag pažarnik bolup işleýärdi. Wezipesi kitaplary ýygnalan ýerinden tapmak, olary ýakmak we eýesini jezalandyrmakdy. Onuň durmuşy on ýedi ýaşly Klaris atly gyzjagaz bilen tanyşansoň üýtgäp başlapdy. Klarisiň soraglary Montagyň kitaplar baradaky bilesigelijiligini hasam artdyrypdy.

Aýalyndan biydin gizlenip okap başlapdy.
Birinji bölüm Ýeralty.
Bir gün gelen ýamanlaşygyň esasynda Montag, başlygy we beýleki pažarnikler bolup, bir öýe kitap ýakmaga gidipdiler. Öýüň eýesi eýwanyň ortasyna üýşürilen kitaplaryň ýakylmagyna garşy çyksa-da, pažarnikler niýetlerinden dänerli däldi. Ondan öýden çykmasyny isleselerem, ol kitaplaryndan aýrylmak islemeýärdi. Zalym požarnikler ol aýaly kitaplar bilen bilelikde ýakypdylar. Bu waka Montagyň sistema bolan ynanjyny düýbünden sarsypdy. Indi olam kitaplar bilen ýatyp, kitaplar bilen turýardy. Kitaplar ýamanlanyşynyň tersine oňa erkinlik, ruhuna giňlik we düşünje dünýäsine çuňluk berýärdi. Bu ýagdaýdan aýaly hem habardar bolupdy we ony özi baryp ýamanlapdy. Montag döwlet duşmany hökmünde gözlenip başlanypdy. Ol derýadan geçip halas bolýar. we özi ýaly beýleki gaçgak kitap adamlary bilen tanyşýar we olar bilen ýaşamaga başlaýar. Fahrenheit dört ýüz elli bir kitaby, müň dokuz ýüz elli üçünji ýylda ýazylmagyna garamazdan, biziň häzirki dünýämizi nähili gowy taryp edýär, şeýle dämi? Pikirlenmek, tapawutly garaýyşlara eýe bolmak, hyýal we ruh dünýämizde çuňlaşmak gapma-garşylyga däl, ol agzybirlige we ösüşe eltýär. Emma bu ýagdaý, kitapda bolşy ýaly, häzirki döwürde-de käbirleriniň şahsy bähbidine ters gelýän bolmaly. Onda başdaky soraglara gaýdyp geleli. Köp okamak adamy aklyndan azaşdyrýarmy? Günelap aýtsak jogap, ýok. Tersine, köp okamak adamyň nerw öýjükleriniň, ýagny neýronlaryň arasyndaky gatnaşygyň artmagyna, bulam pikirleniş ukybynyň çaltlaşmagyna sebäp bolýar. Ýatkeşligi we zehini güýçlendirýär. Kynçylyklardan çalt baş alyp çykmagy öwredýär. Eger kitap adam aklyndan azaşdyrýan bolsady, günde ýüzlerçe sahypa okaýan milliarder Warren Baffett, Windows-yň esaslandyryjysy Bill Geýts, Amazonyň eýesi Jeff Bezos, şeýle-de ösen döwletleriň gylla ýarsy aklyndan azaşan paňkelle bolardy. Onda köpokany ylym urýar diýilýän düşünje nireden geldi? Belkem, gözümiziň açylmagyny islemeýänleriň ýaýradan propagandasydyr. Üstesine, gözüň peselmegi ýa-da saçyň düşmegi köplenç ýagdaýda köp okamaga bagly däl, tersine genetiki faktorlara bagly bolýar. Kitaplardaky wakalaryň we şahsyýetleriň dürlüligi adamda empatiýa duýgusyny, ýagny başgasynyň ýerine özüňi goýup görme duýgusyny güýçlendirýär. Bulam jemgyýetde tapawutly garaýyşdaky, dini we etniki ynançdaky adamlaryň bir asuda asmanyň astynda agzybirlikde ýaşap bilmek ukybyny güýçlendirýär. Diňe bir görnüşde geýinmek, diňe bir dilde ýa-da aksentde geplemek, Diňe bir düşünjä eýe bolmak we beýlekileri kabul etmezlik döredijiligiň we ösüşiň öňündäki iň uly böwetdir. Okamadyk, dar dünýägaraýşa eýe bolan adam size ýol görkezip bilermi? Aslynda bu maňa Dead Poets Society filmindäki şu sahnany ýatladýar. Kitap okaýarsyňyzmy, jenap Anderson? Ýok, şu wagta çenli okamadygymyň zyýanynam görmedim. Wah şol zyýany biz görýäs-ä. Bir önümi iň gowy kim tanaýandyr? Elbetde ony ýasan, şeýle gerek? Onda okamak zyýanly bolsady, bizi ýaradanyň ilkinji emri oka bolmazdy.